Sou, an hei wier mer erëm bei engem weidere Let's Play vum Rat der Vier mat Borderlands 2. Dö, dö, dö, dö. Ah, mir sinn an der selwechter Session, da wenn se mal schon keng Uso, wer alles dobäi ass. Well dat ass mir definitiv ze blöd. So, wie kämpft da eise Domm die ganze Zäit? Ma de Jeff, de Jeff kritt meng Challenge net ugeholl. Léier mol Melee, Mann. How do you Melee, Bitch?
Melee Tutorial, Motherfucker. Melee ass normalerweis V.
Ah, déi. Gi mer déi Schrout mol testen. That Graphics, Bitch. Hei, am Sprangen, vun uewen.

Fra gesinn ech ke Mënsch.
Ech war sou gutt ewéi alles freckt.
So.
Wat, du wëlls och nach rauskommen?
Ah, halt die Fresse, Flint!
Oh shit, Mann.

Sou wat maachen.
Wat dann? Ma déi Buddimong sënnen am Dall hei freckt mar nach. Ah jo, jo. Hei dohanne kommen se schon.

Kritisch.
Wieso hun ech e Schëld an dir net? Oder huet dir et net ausgewielt?
Woah, wien huet mech hei erofgestouss?
Ech net. Woohoo!

Ja, mat, äh, ja. Da gees ja. op dei Rucksack. Ja.
Und da gees niwen dru gesäich so véiereckegen groen Dengen. Dat ass e Schëld. Dréck op den. Schilde ënnen oder wat? Nee, nee, du hues, du hues normalerweis op dengem Rucksack op der Säit do. Wou deng Waffe sinn, déi wou scho net ausgerüst hues. Ah, jo. Ma do ass e Schëld dran.
Hu dréck deen un an zéi eriwwer.
Jo ass dran. Ok beises meier.
Ween ween huet vun iech d'MG? Hues de hues du Tom ne? MG jo.
Jo.
Ey dir hutt och elo jidderee krut elo elo eng MG an der Missioun hei. Jo jo ech hun dat ech hun dat grad gesinn.
Kanns kucken wat der gutt ass. Du mengs e Maschinnegewier oder wat einfach? Jo MG.
Jo dat flatt och wat ech hei hunn. Ja.
Warte, muss ich mal gucken. Virun der Leit, ech hu mäin och erausgehäit, ech brauch den nämlech net. Well déi sinn och ëmmer random, ne? Ka sinn, datt iergendeen eng besser huet wéi s du. Wou bass du da? Wou hues de hie geschmass? Hei vir einfach.
Da muss ich einfach op opsammeln oder Ah ja, wéi? okay.
Ah, du huels déi och, Tommy? Wéi Tommy, Tommy, du soss jo géif ech rout huelen. Jo.
Jo, mee ech brauch der herno zwou, mee ech hunn dann eng eng SMG als zweet Waff. Ech hu herno ganz ok Killen, dat heescht ech spille mat zwou Waffe gläichzäiteg. Kanns och mat zwou Schrote spillen, ass dach egal ne?
Jo jo. Hei Tom, hei läit nach déi vu mir hei. Wou?
Hei, wann dir eppes Sou, ass. waart, da kucken ech emol. Déi weis de direkt un, ob déi besser ass wéi déi wou ech am Grapp hunn, oder? Genau, jo.
Jo. Ok, déi ass an der Genauegkeet méi kleng, awer an dem Rescht ass se alles méi héich, mengen ech. Dann huel se. Ha, bei weem kënnt et da schonn op Genauegkeet un?

Mir sinn elo schonn 11 Minutten am gaangen. Kaaft iech Munitioun an Liewen an esou weider ne. Liewe kritt en do och, do kritt ee kee Liewe fir matzehuelen oder esou ne? Nee nee nee, du kanns just dech voll opfëllen.
Schilden kënnen sech do vläicht e bessert huelen, ech weess net. Duel!
Sou, laf mir hinne mol erëm hannendrun. Ech gi mol erëm mech oplueden. Do ass en Angebot des Tages.

Achso, du si intelligent ne? Ja déi hei waren direkt niwen drun. Da waren direkt agro. Ähm.
Scheiss Psyche da man. Lafen se domm ronderem?
Wo kommen ech lo rem hin?
Uewen. Äh, Spawn. Ah, okay.

Snipe geet zwar och, mee ech brauch awer, ech hunn net vill Munitioun. Komm elo einfach all beim Pol no. A Jeff? Jeff, denk drun als Command e bëssen Distanz ze halen, ne? Dat ass mega schäiss. Jo, e muss och keng Distanz halen, e ka jo spille wéi e wëll, mee wéi gesot, um Ufank ass et esou schwéier eben wierklech fir eran ze goen, well däi Schëld schäiss ass, well deng Waffe schäiss sinn.

Ah, ja, vielleicht schon noch. Hallo, bei den Bully Monks. Just ausschießen, bis dass sie keine Gesundheit mehr und dann musst du mit der Hand umbringen. Also mit einem, mit einem Auto jetzt so. Weil, das steht so krass, gell?
Ja, mir das, wie gesagt, das am Anfang, das ist halt ganz normal. Also, als Waffe sind nicht besser.

Net wierklech. Och dat ass gutt!
Hei, do ass och eng nach Waffen, déi kënnt der ophuelen. Ech sinn nämlech froen. Do ass eng Sniper Rifle an do ass e Revolver. Jo, jo, dat ass näischt.
Ech hu mäin, ech hu vergiess mäin Inventar ze verkafen dowéinst. Esou, wou fanne mer elo nach Bullimonks fir déi aner zwee? Jo, ganz dohannen iergendwou. Ech weess net méi. Kuck emol luussen. Ah, si mer, hu mer den, déi Zeen do geholl? Wéi eng Zeen? Wéi 10? Moment. Ey, mir si scho bei 20 Minutte, gell? Et geet vill méi séier mat 15 Minutten. Oh jo. Maja, dann bis geschwënn.
Ciao! Tschüss!